ka duhmi seh i uh, kannih hi cu ralkap kan si le zeihmanh kei hna hi cu uh, zeihmanh the ka va tuah khawhmi khi um lo atu ah kan VP nih a chim bantuk khan do thlennak timi khi kanmah kan i tel lo zongah khan keimah pumpak kai tel lo zongah a kal thiam kho khomi khi a si ko sihmanhsehlaw keimah kai telnak thawng in aa keimah caah ka miphun caah rian ka ṭuan ve bel timi ka tuanbia kai ṭialmi khi a si caah khan hi dothlennak kai tal tikah ṭhathnemnak ka nei lomi cungah khin a keimah caah ka di a riam i kai lunghmuih cun kan miphun ca zongah kaa khatkhat in ṭhathnemnak ka um ve a si ahcun cucu hmual a neimi a si ko la timi ruahnak te he ai tel vemi menmen te khi ka si timi kha van chim ka duh i e kannih CDF te a simi mipi nih zohkhenhmi a simi hi cu lunglawmhnak bia hi pi hi chim peng ding hi kan si ko a ruang cu uh, rian kan tuannak ah nihin ni tiang uh, kan nih thantlang hrimhrim cu ral kan zaam le kan chungkhar vialte uh, hmun ram thumnak ummi nih mipi ralzam ralzam nan kan zohkhenh pah sianginn lei nan zoh nan kan zohkhenh pah CDF nan kan cawm pah hriam nan kan zelh piak pah cuticun dongcat lo tein kan mipi hna thazaang pek nakin tu hi kum hnih thumpi kan karhlangmi kha asi caah khan kan mipi dihlak nan cungah kan i lawm tuk Pathian nih nan rianṭuannak cung ciah hlawhtlinnak in pe cio ko hna seh timi te khi ka hin kan thlacamnak zong asi nan cungah kan i lawm tuk thachia lo tein kan miphun caah pe tu si zungzal ṭhan peng ko u timi te zong kha ka hin van chim ta kha ka duh mi si i atu hrawng kan bo ruak ah khin zeidah ka lungah khin a chuak ti si ahcun atu hrawng Thantlang Tilim Operation 4 a kan van thoknak hi a sau taktak cang cu tikah ral le ral a si bantuk khan kan duh kanmah nih dunah cun Thantlang khua chung khi kan rak thok le cang ka khamu kan ralkap zong pakhat hmanh thi lo ai hliammi zong lo khin Thantlang khua chung i kaw ralkap pawl khi ek viar la hna si law atu an Thantlang khua chung hna a lut cang kho si lo ti cu ho paoh nih kan saduh tha si i kan duhmi zong kha si asinatein ral le ral i doh timi ahcun kha bantuk khua ca um kho lo cu zatlan hmanh ah zatka kan zohmi hmanh ah khin a um kho lo cu mu e khi bantuk kha asi tikah khan kan duhning in a kal ti lo cu tikah atu hi sau tuk kan roh tikah kan mipi zong nan tha ba kan ralkap zong kan ba ngai ngai e chim duhmi cu minung tampi nih nunnak an pek kan i bochanmi hna kan ralkap pawl tampi an nunnak a liam lawng hmanh si loin an pum cheu bang an pek Kha cutluk in cun harnak seh kan mipi zong phaisa, chawva, naih le chiah thazaang tampi pek a si sinatein kan duhmi taktak cu kan phan rih lo. Sinatein kan lung a dongh lo ding kha a biapimi si. Hi cu tikah cun kan vuivai ngaingai. Kan vuivai le khi vuivai khi a ṭhat lonak te khi van chim ta khi ka duh i Zeidah ka lung a um ti si ahcun Baibal ca chungah mipi le Bawi Jesuh nih uico a thimi te an hmuh dan te kha van chim tak hi ka duh ngaingai. Mibu tampi nih cun uico a thimi kha an hmuh tikah a nam, a ruak kha a si tikah uico hei si chinchap tikah a thih hnu ahcun a rim zong a chia, a nam i fi a nung le fimhlawm ding hmanh ah khan fi a nung. Cu uico rimchiat le thut le theng cu tiah a chiatnak lawngte bak kha hmuh. Kha uico kha asinain Bawi Jesuh nih cun a ha a uiho a varmi te bak kha hmuh khawh i Laimi hi zumtu lawngte kan si uh, zum, uh, Laimi ka ti tikah hin kanmah Thantlang Hakha ti bantuk cu mu Khrihfa a si hmet tein uh, Pathian bia in a ṭhang i Pathian bia in kaa arhlangmi Pathian bia in thazaang ai pemi kan si i cu tikah kan bat cang hnuah hi kan lung a dongh cang hnu ahcun kan ṭhatnak hi kan i hmuhpiak kho tawn lo. Cu tikah a zeidah a cang tawn si ahcun thazaang pek cu ham phu lo am derthawm tuk midang hi khi zei ka ti la phun dang rat lo mu midang phu dang hi na khin ep chun in khin bia hna hi kan chim tawn i kan ṭhatnak kha pakhat hmanh kha um ti lo. i kan pekchanh ka hei chim duhmi cu kan kan re theih tuk bu ah ralkap pawl nih te CDF nih te CNA nih te kan rak pekchanh mi te khi te cun kan ṭhathnemnak te khi te a tang el ti lo maw timi te khi ka him behal kan duh mi hna si a vuivai tuk mi hmunhma ah zeitik hmanh a ṭhanchonak um lo cun midang chiatnak le midang ṭhatlonak ruahnak ṭhalo a nei mi hi zeitik hmanh a upat awk an tlak bal lo i cun khi anmah zong khi teitu dirhmun an bia lak awk a tlakmi an i chuah tawn lo. Cucaah cun nawl kan duhmi hna cu ka hin thazaang kan petu tampi lakah a ruahnak kan thinlung ruahnak tlawmpal te khi mer sang ve hna usih. Kan ralkap hna an ṭhathnemnak te, kan ralkap hna nih nunnak an peknak te, kan ralkap hna nih an pumchim an peknak te, kan ralkap nih thazaang ruahnak le mitkuh fe tein kan ṭhathnemnak te kha hmuhpiak rak kan zuam hmanh u. Khi bantuk in a karlak ah sawlh pherh bia le i sawtphiatnak le ṭhatlonak bia kan i chim peng ni a si ahcun zeiti cum hme kan kar cu kan hlan khawh la. Cucaah cun kan duh dihmi teinak kan hmuhnak ding cu kanmah pakhat cio ha kan biapi dih ciomi a si. I keimah pakhat bia ka chimmi a ṭhat lo ruang zong kan miphun i luatnak kan hmu lo kho men tuk ko. Cucaah cun kan miphun caah ai, ai tel dihmi kan si kan i sang dih. e kan i sain dih cikcek caah khan kan lungthin kan ruahnak te zong kha a kan mersan hna kha a hau hrimhrim mi a si ko lo maw timi te khi ka thinlung ah a van um ngaingai mi khi a si cucaah cun thazaang pek cu hlan zongah ruahnak thinlung in thazaang in nan, nan kan ṭampi bantuk te khan a taar rihmi caan zongah kan ṭampi hram u timi te zong ka hin mipi hna lak zongah nawl ka van in duhmi hna si cun lunglawmhnak bia van chimmi ah khan a tuah Ngachithia ro i ṭuanvo neitu upa vialte hna cungah khin kai lawm tuk. A ruang cu amah nih hin biatak tein ṭuanvo an lak i ramchung ramleng zong an kan funtom. Hechat tiah innlo riam hmanh kaltak in atu zongah hi tuzing hna tu kanmah le cun zingka a si tiah tu zing zong hi lakki doro an van tuah rih a cawk tiang zong an van kan cawk piak rih keimah zong kai lawm cu cu lawng si lo in khan zeidah a si ti si ahcun innlo rian kaltak an hei kual an tlawng kut samh in a rak petu hna sinah bawmh va hal ṭhan timi zong khi a har tukmi a si. Miphun caah a si ko na tiin kan ṭa le zong nih mihmai khap lo buin le thabatnak vialte kha ruat loin chungkhar hmanh caan pek kho loin chawle van pek lawng si lo an neih le an siam pek lawng si lo an caan an sining dihlak pek in hitin rian an ṭuan i dohthlennak a bik in Sidep Thantlang cawlcanghnak ah thazaang an chuah caah hin kan a kan hruaitu vialte kan u le vialte cung zong khan kan i lawm i cu rualrual in a rak pe chantu hmundang ka dang a ummi ramthumnak in siseh ramchung siseh a pe chantu kan mipi vialte nan cungah hin kan i lawm tuk ti kha hika hin van nolh ta ka duhmi si i ka chim cia bantuk khan kan dohthlennak khan kan zapi tein kan i tel dih ka hmurka kan chinlung kan ruahnak kha a ṭhatnak lai in mersan i tim hna sih. Atu hi kum thar a si i tu kum hi atu hi kum thar a thlakhatnak te kan kan kar hlanmi si caah hin kanmah pumpak zong i hrim ṭhan hna u sih, i remh ṭhan hna u sih. Hi dohthlennak ah hi karhlannak ah hin keimah pumpak kan zapi tein kan biapi dih, kan chinlung kan ruahnak in kan i tel dih, kan neih chiah chawva lawng si lo kan zapi tein a biapimi kan si caah khan midang ṭhatnak a hmumi, midang aa thazaang a pe khomi nunnak le ruahnak a neimi kan si khawh cio nak hnga ding caah khan cuti zong cu a biapi in van chim ta kha ka duhmi si. Nan dihlak cungah kan i lawm tuk ti chim buin